û firotina wan a di hin de kes pê re bin û ew kes dê bi heza hewa hêne hilbijartin û dê bi heza hewa kar kin û fermanberên dewletê tenê dê karê serperiştiyê kin. Hind genmî bi xwe rakin ku têra xarina hewaya wê salê dikin û ya hin pêr vî dibinê bo to vê sala dîf re û yê zêde jî danine kogehê dewletê. Eger hin desthilat bin, û xudan şiyan bin û xwe ji hejî wê desthelata hinda mezin bibînin, dahinşên hindek biryara din yên bermêşk bo vî xelkî. Eger xelik guhdarî fermanê dewletê bo, li wî demî harîkar in bo serkeftina projeyî û eger ew çijê nezanin û pêgirî fermanê dewletê nekin, Ma ger em çiyan berhemê xwe pergirîn, ma dê bi çi deyne fewe? Em dê rabîn bi berhevkirina wan pêdiviyê dê bine egerê pileskirina komkirina genmî. Her êk şewe mafê hey genmê xwe bi xwe kom ket eger ew jê berpirs bît. Belê pa, bila ew kese baş û baş bizanîtin. Wî demê genmê wî xirab dibîtin ewî çi genmil defmenîne. Tenê em dê genmî deyne wî kesî, ew kesê genmê xwe li def me hilgirtî. Bizanin ew cotyarê genmê xwe kom kirî li dev kogehê dewletê, ew dê bine xwedan zevî û dê çandinê li zeviyê dixwe ken û dê hêne parastin ji hejariyê û hişkesaliyê.

Da ku em it harîkar bîn û da ku em hemîş metirsiya hişke saliyê rizgar bîn.

Ev tiştê min gotiye we hezir têda bikin û kar ser bikin da hevkariya me bikin. Ew diçe paya bile. Yê êkê horin hop e serokê zêrevanên koçkê. Û kesê duwê kî ye? Xatîn tiye deyka Emin Hewtib. Erê tu bêje warî me bikin? Ev çende girêdayê xebata me ye. Eger Horenhop û Xatinati harîkariya me bikin, hîngê şikestina Yozersîfî dê misoger bî. Bînaros? Ev e toy? Em gelek işte xerîb. Ko vejnevin hiç kay bêrê. Başa başa. Ez zanim. Min ev çenda zanî. Ez zanim hîn yet azad bûn. Hîn yên tatîn dayo zersîfî bi hîn tiştê baş e. Ka rawestin. Guhê xwe bi denê. Hîn li vêrê rawestin heta ku ez hême defe ve. Baş e. Di here bira. Tu li kîrê bûyî? Cenabê yo zersîfî li hemî cihal te digeriyêtin. Li min digeriyêt? Belê, ma tu ne Malik î? Belê, belê ez Malik im. Malik, Malik ê kurê Zeherî. Gelek baş e. Nûket tu jî li dev vana be. Ez dê zifrim ev ve. Hêja min di destgiriyê de em in. Çi çêbûye bîna roz? Bêje min. Zîndaniyê di Zawê re daxwaza dîtina te dikin hêjayê min. Di destgiriyê de bihêne jûr. Anko dîmayekê hemî hatin. Çi pê nevêt? Hemiya pêk vebîne def min. Xûşbextane. Min Malikê kurê Ze'erî jî dît. Û kanê ye ew? Ew jî nûkeyê li gel zîndaniya û yê li hîvîya dîtina te. Ez xwe dê çime dîdara çavkê keftina wan e.

Nexêş kerema Xwedê tu yê ma qîlo jî hatî. Ez ê bê ser û berû damay me. Eveş ew roja min tu firotî berî bîst sala min bajê re tîbe bi cêh nêlaye. Min diye hatime neşyan tecvîr bikin. Te boçî ew çende kiriye? Min hezir kir tu yê hatiye Misrê ji ber meremeka bazirganî. Xwedê li min biborîtin ji ber ku ez ê bûyme egera vê çenda bi serê te hatî. Belê ez her hest li bi gunehê dikim. Çimkî min pêxemberek ji pêxemberê di Xwedê firot. Belê pawgirê besta hosaya xirab nebû. Tu rabûyî firotina Yûsifî û te hecêkirina Yûsifî bi dest xwe veyîna. Û ez jî ketime zîndanê ve heta gehiştime gubîtka.

Rêz Darius Ersîf, Eger tu delî vê bidayê me, em dixwazîn heta heta yê di gel te bîn û xizmeta te bikeyn. Em dizanîn çi kar bi me çê nabin Cenab Eus Ersîf. Belê pa em di hemî şiyanê di xwe mezêxîn da nebîne bargîraniyek bo te. Tenê ser Eus Ersîfî pêdiviya biryarê bidetin û em dê biryarê bicihînin û dê jiyana xwe gorî tekeyn. Bi hezkirina Xwedê ez ev rike pitir ji hemî dema pêdivî hewa me. Ez hizir kem ku amadebûna min zîndanê vebû mavê çend sala. Bi rojeka hosa bû. Serwe pêrviya niharî kariya min bikend kar û barê di min sirê da. Dê werin da biçîn. Em dê çawa van cilkîr bê ser û ber hê nedef de. Ez yê dil û derûnê hewl bînim ku gelekê paqij û rûn e.

Eve kîş mirovin welê hatîn bêne kûçka min hewtibî. Rêzo silav bû serkirde horin hopî. Çi çê bû hebû kî? Kahinê mezin cenabê Elî Xmaoî Xazî tin. Ku tu berhev bî li perizgehê bû karekê giring. Çi bi wê girê daye? Ez çi tişta nizanim. Tenya dizanim ka wê piçekê ji te xerîb bûy. Baş e. Ez dê çime dev wî. Ez jî gelekê kêf xweş im. Piştî ku min hindî têj derveyî zîndanê. Ev e cihê dilxweşiya min e.

Ez hîvî kem tu or siza bidayî. Ya pêdiviya ew bêhêne sizadan. Ez ê li wana borîm û Xuda jî li wana borîtin. Xwe min nevêtin ez wana bibînim. Merama min ew e min nevêtin ez şermê dêmê we da bibînim. Bîna roz? Belê rêzdar. Here hevalat min bi serober bê xew paşî bîne def min. Belê rêzdar. Gel bîna Rûsî herin, ez li hêviya hewe. Wekî te bête. Spas bo te. Spas bo te. Ser çava hatin. Ha dostê min ê Kevin. Tu çawa ji bendatiya hatiye azad kir? Xatîna Zileyxa Zivrî Kuşkî piştî ew hatiye qurtarkirin zîndanê.